Salam dostlar, men Izetdil Adil. Etiriňizem haýyrly bolsun. Ýene Ýalkym TV kanalynda täze program bilen, täze wideo bilen hyzmatyňyzda karar tapdyk. Dostlar, bu günki programymyzda e, otlary tanyşdyrjak sizlere. Türkmenler bu otlara ýerden gögerýän, çykýan otlara, dal darahlara näme diýýär? Alymyzdan çykanyny bolança görkezip sizlere tanydarys. Eger munuň adynda ýalňyşlyk etsek, bizler hem köp bilemizok. Köp doganlarymyz tanaýarlar bul otlary görkezip oturanymyzy. Ýöne hani wideoa geçirilse, Hemmeler üçin ýagşy gelermikä, oňat gelermikä, ýagşy tanylarmyka diýip şonuň üçin wideo geçirjek boldum. Onda bizler eger ýalňyşasak, sizlerden haýyş etýän kommentde munuň dogry düzüw adyny ýazyp hemme dostlarymyza dam bildiriň. Onda geliň programmada başlaýarys. Bakın dostlar. Şunun adına şora diyer. Şora. Kara şora deyilýär munuň adyna. Bular gurýandan soň kätmenläp çapyp alýarlar. Kätmenläp çapyp alandan soň muny od küt edip goýýarlar-da, odun edip ýakýarlar. Kışyň aýy has beter derdiňe degýä. Dostlar bul şoralaň adyna basan Selme şora diýilýär. Selme şora ýaş wagty iýilýär. Ketdelenden soň ulanandan soň iýilmeýär. Ajy bolýar. Şaýadam nusly bolsa, nusly tamam bolsa. Ýöne ýaşkä ýaga gowurybam iýýärler, işlikä-de gatýarlar. Köp mazaly taam bolýar. Indi gelýär. Başga bir otuň üstüne. Bu ota peşmek şora diýilýär. Başga eger, eger biz ýalňyşýan bolsak, soň siz kommentde bize ýazyň, bizde düzüsini öwreneli. Başga doganlarymyzam. Munuň adyna basan ýandak diýilýär. Bu dikeniň adyna. Ýandak diýilýär bu diken özi. Eliňe batýaram bu. Hawa. Muny köpürek düýeler iýýär. Düýeler hatda muny çapylyp alnandan soň, guryndan soňam düýeler iýip bilýärler. Mana şöyle hölkä gök pilleden köp ýagşy edip iýýärler. Indi gelýäs başga biriniň üstüne. Munuň adyna bilýäňizmi näme diýilýär? Muň adyna Düýedaban diýilýär. Düýedaban. Guryndan soň bazi mallar iýse iýýär bolmasa muny onça mallar iýip bilenok. Düýedaban munyň faýdasyny size aýdyp geçsem, tibi olarak näme faýdasy bar munyň? Lukmanlyk olarak näme faýdasy bar? bir faýdasyny bilýän, tejribe edip gördüm. Bir adam iki iýini, jany gyzýan bolsa, gyzygyny bar bolsa şonuň iýninde, janynda. Onda şundan ýapýarlar. Bazylar ýapýar ekenler. Bazylar şuny mana şeýdip suwuny çykaryp, suwuny çykarýarlar-da mana suw çykdy-da men. Suwuny çykaryp, Şulary e, şol aýaklaryna, arkalaryna, garynlaryna ýapýarlar. Şuň suwuny süýkeýärler, ýapýarlar. Meniň özüm tejribe edip gördüm. Aýagymda beter gyzgyn bar aýaklarymda. Ondan soň enem şundan ýapyp berdi. Eneme suwunam çykarypdy munuň. Sizlerem eger janyňyzda gyzganyňyz bar bolsa, edip görjek diýseňiz görägiň. Başga geler, başga täze otlar tapaly. Dostlar ýene bir ot tapdyk. Bakyň muň adyna Çagyl çäşegem diýerler. Çagyl täşegem diýerler. Ýöne dogrusy nämedir ony bizler dakyk bilemizok. Ony sizlerden haýyş etýäris kommente ýazsaňyz şunuň adyny eger dogrusyny bilýän bolsaňyz. Çagyl çäşek. Munuň näme istifade edilýänini, näme edip ullanylýanyny bilemok dakyk ýöne e, çaga pillek bizler mundan iýýärdik, ullanýardyk. Meselem, şor suw içen bolsaň, Ýa haraprak suw içseň içiň ötse, şony iýseň içiň gatrýar ekeni. Hawa. Çal häşek. Köplerini häzir agtarmadym şu ýerde bir düýe bar eken şuny görkezaýyn diýdim. Dogrusyny doguradym sizler belleň dostlar komentde. Mana şunu bilýäňizmi nämeligini? Şuna bizler hä ýylgyn diýer. Gara ýylgynam diýilýär, ýylgynam diýilýär. Munuň eger bu ulalasa bara munuň şu çybyklary ýagşy taýagam bolup bilýär. Ýöne munuň çybygyndan, munuň çöpünden näme üçin istifada bolýar, näme üçin, näme zatda gowurak ullanýarlar bilýärsiňizmi? Ony aýtsam, daýzalar ýa mamalar näme etýärler diýiň muny? Şol uzynrak mana şu çöpler bar-a. Şul çybyklary. Şul çybyklar biraz ketdelýär. Mundan ho ulalmasy gerek. Hele olardan hem biraz büyükrek bolýar. Biraz ulalýar. Ondan soň muny alýarlar-da saýmak üçin alýarlar. Goýunyň ýüňi diýeými? Ýa-da pahta, pamyk bar-a, pahta. Şony saýmak üçin alýarlar. Iki sanak çöpüni alýarlar, ulalan bolsa biraz. Onsoň başga daşyndakylaryny alýarlar beýdip. Ondan soň bolsa näme üçin şo saýmak üçin istifade etýärler, ullanýarlar. Pagtalar saýýarlar şunuň bilen. He, aňyrda-da bir ketderägi bar ekeni. Hawa. Bunam tanykdym indi sizlere. Umyt etýän öňem tanýan bolsaňyz, eger tanymaýan bolsaňyz, häzir wideoda tanykdyk. Ondan soň bu ýerde bir az guryn bir ot bar. Mana Bul otyň adyna Kyrkbugum diýýär. Bul oty. Kiçi mallaram iýýär, uly mallaram iýýär. Muny mallar köp halýap, hallap iýýärler muny. Indi gelýäs mana ýigde. Bulara ýigde diýilýär. Ýigdäniň wagty şpille geçdi. Ýok. Agtaryp göreli, görnenok amma. Muňa ýigde diýildi. Bu da tut. Bu peýwendi bolan däl, häli däneleri bar bunuň. Tutsa-da. Yine dostlarımın ham kayyaman içiniz ötürer son olmasa. Kesel et ya. Bir şeyden son yemeli böyle. Bundan şire dedil ya. Türkmenler şire et yerler bundan. Kazana taşlap bir şeylerini. Ondan son. gaýnatýarlar. Suwam guýýan, guýmaýanyny men dakyk bilemok, ýöne etýärler bizden. Enemiz edip berýär. Tutdanam şire. Mana bulam bosan size görkezsem. Nok diýilýär hawa. Mana size men görkezaýyn. Mana. Şul zat bol. Çol edibem iýerler mundan. Nohut diýilýär. Bul onuň yzynda galan çöp samany. Munuň nohudyny alypdyrlar, yzy galan şeýle. Bul ýakylýandyr elbetde, tamdyra salyp ýakarlar muny. Nohutlary alnan bularyň. Bu ýerde birkän tökülip ýatany bar ekeni. Goodbye. Arma. Hawa dostlar, bizler köş etdik, uğraşdyk. E, sizlere e, yerden gögerýän bazı otlary, odunlary tanıtsak dip ve at tutup geçdik. Umyt etýän sizlere gyzykly, yararly tamam bolan bolsa dip. Dostlar, onda yine bir gezek sizlerden haýyş etýän, Bul wideonyň kommentinde ýazyň ki haýsysyny bizler ýalňyş aýtdyk düzüwsi näme bolýar dostlarymyzam görsünler. Onda ta gelejek wideo çenli hemmeleriňizi gudratly güýçli Allatagala tabşyrýan Alla ýarlygyňyz bolsun.